vadikani yakati yaparidzwa namwari yakazogadzira doctrine rinonzi iro generational case zvichida wakarinzwa richitaurwa hauna kuziva kuti chii chairehwa izwi rekuti generational case rinotaura mwana ari kupinda mumatambudziko nekuda kwezvakaitwa nevakamutangira saka vakomana vesadza vakaitora vhesi iyoyi vakati africa uri rombe madzibaba ako haana kuita zvakanaka ini ndine anointing yekubreka generational case amana kumboinzwa here maridzo iyoyo yevakasimuka vachiti tine anointing yekubreka generational case ukauya ukasida panapa urombe hwababa vako hauchabata pauri ndakanzwa rimwe rombe richitaura richiti ah, izvezvi kana uda kuona kuti uchabudirire here hazvinetse ingotarisa baba wakakuzvara nababa wavo vako baba havana kugona kutenga bhasikoro unofunga kuti ungatenge motikari iwewe hazvisi zvinhu zvinongori physical zviri spiritual zvine mweya mukati kana wakuda kutoti uite zvisina kuitwa nevakakutangira wakutodawo futi kupa mapiro asina kuitwa nevakakutangira rimwe rikatotaura richiti kana wakaroyiwa kuti uite rombe pamwe akakuroya akaendesa mombe nhatu kuna tsikamutanda kuti ushawe mari uite rovha urege kuve munhu kwaye sezvawakaita izvi uchingodzungaira ndopatiri kutaura panapa kuti uya nemari tikukomborere tibreke kesi iyoyo ndopaunoende 5 dollars ihokarewa nemombe nhatu unofunga kuti urombe iwoho unopera kana wakuda kupa uchida kubreka generational case unofanira kutanga wainvestigata kuti wakaroyiwa nechii wonobhita chawakaroyiwa nacho Anditi makainzwa vhangeri iyoyo? Vhangeri iyoyo ndiye chokwadi here varikani? Haisi yechokwadi vhangeri iyoyo. Nekuti ari kutaura kuti huya nemari tibreak generational case. Ari kuti unoziva here kuti wakaroiwa nei? saka ndinotanga ndaziva kuti akandiroya akaendesa chii ndisati ndagona kukupai nekuti handigoni kupita chakaendeswa kun'anga ndisingazive kuti chii Ko kana akandiroya akaenda nezai kun'anga ndo rakandiroya saka imi ndokupaiwo mavirika zvatovharana andofanira kungopita level ye akandiroya ko 20 yamuri kuda ndeyeyi nhau yemagenerational case yakasunga vanhu ndichitotaura kudai ndinoinzwa kuti munyika yemweya yakabata vanhu haina kubata vanhu iyo nhau yemagenerational case chakabata vanhu ivhangeri yenhema pamusoro pemagenerational case ndamunhu wese akaudzwa kunzi zvakaitika kuna baba vako zvichakudzokorodza kana ukasasida ini ndii ndine simba iroro rekukwachura zvakaitika kudzinza kwako Saka kumaporofita ku, ku enhema inenge ichinzi generational case, kumasowe inenge ichinzi chii madzudzo nerushavashava kun'anga inenge ichinzi ndechemadzinza une rushambwa une munyama wakabva kudzinza mweya umwe chete chiri kungochinja bedzi isoftware iri kuupgradwa n'anga dzakataewa une munyama une rushambwa ndokubva vanhu vati a ah, zvekuenda kun'anga zvaakusemesa n'anga dzinozokupfira mate kumeso chiregai titange masowe ndobva n'anga dzabvisa mazango ndobva dzapfeka gemenzi rewhite ndobva radzachinja language hadzichati munyama nerushambwa dzaakuti madzudzo nerushavashava ndobva zvekupfeka gemenzi rewhite zvasakara vanhu vaakuti a ah, zvinenge zvisina musoro ndobva dzabvisa magemenzi ewhite padzaakupfeka masuti anopenya padzaakutaura chirungu in'anga dzekudhara padzaakuti generational case generational case iwe unofunga kuti chinhu chinyowani izvo in'anga yakaupgrade software kwatsika mutanda ainzi rujambwa kumasowe madzudzu nerushavashava kwatb joshua ya generational case in'anga yakangochinja bedzi ataya tsikamutanda iriti zango Prophet vakuti wristband chete unge chinhu chinyowani. Gaurani aikati kabhodhoro kemafuta emudiwa diwa. Magaya ari kuita anointing oil. Zvinongotaurwa nechirungu zvotoita kunge zvinyowani. Ibobvunza maporofita enyaya kuti rist band harina zita reshona here avambofa vakakutaurira ozi zita rerist band reshona izango saka vanozoti vakakudza reshona unobva wazonyumwa saka uchiona mbavha inoti ndiri mudhila kukavha kavha apana ndiri kumbodhiliwa imbavha iyi udzari pasari voti uri mudhila here saka nhasi ndoda kuti nditsike silabhasi yangu zvakanaka Eh, ndinoda kuti ndimbokupa imwe vhesi isina kumbobvira yakavhurwa namakandiwa kubva achizvarwa vhesi iyoyo ikangovhurwa ka hakuna anotengeserwa ristband vhesi iyoyo ikangovhurwa chete hakuna anotengeserwa ristband ndati vhesi iyo ikangoita sei ini ndoivhurisa because handitengese receivent ndopa vanhu vhangeri yajesu pachena sezvawaiita panapa right inonzi ezekieri chapter 13 kana ukanzi uri dofo sei pakubata mavhesi iyoyo haufanire kuirasa chigwagwagwa chivhesi icho chii saka tichangotanga taverenga mavhesi 4 vhesi 1 to 4 tobva taenda kuvhesi 18 asi ndichada kuti muzoverenga eh, rechirungu kana mapedza kuverenga vhesi reshona munozotangira yenyu pavhesi 18 kana maakuverenga rechirungu kuti tinyatsonzwisisa wedhi rekuti rist band its a contemporary English word kureva kuti ranga risiko mazuva akagadzirwa bhaibheri asi rinonzi amho kana tichitarisa takatarisa chirungu chemubhaibheri amho mamwe maversions anoriti amband kana kuti vari kunyora maversion manyowani izvezvi ndo vanoriti rist band but kudhara kwaakusina izwi rekuti rist band kwaakuine rekuti amho vanhu vaipfekedzwa maamho vakanga vasiri vanhu vaisraeri vakanga vari vanhu venyika yainzi moabhi kwainamatwa mwari ainzi chemoshi akanga ari mwari wefetiliti ainamatwa nezvinyangadzo zvechingochani chingochani rume nechingochani kadzi nekudhakwa saka vainamata chemoshi chimwari ichocho vaisungwa chidewe mumaoko chachakadhirowewa zvifananidzo zvachemochi wacho ndokwachakatorwa chisystem chemaristi chema bands chichizotaurwa nezvacho namwari kuna ezekieri 13 eh, saka toda kuti tange tanzwa vaprofita vaisraeri vakanga vachinzi namwari ezekieri profesai against the prophets of israel kureva kuti mwari une imwe nguva mubhaibheri yaakatuma mumwe muprofita kuporofita against maporofita zvichida usati wambosangana nevhesi iyoyo vhura bhaibheri rako uvhure ezekiel chapter 13 kubva pavhesi 1 uchanzwa mwari achitaura in no uncertain times ezekiel prophesy against the prophets of israel zvinozvundukwa navamwe kutanga rini mwari achituma muprofita kana muparidzi kuparidza agenesi vamwe vaparidzi zviripo hazvimbotanga nhasi apo pazvakamboitika ezekiel 13 muprofita wamwari akatumwa kuti aprofite agenest vaprofita vaisraeri veregai vhesi 1 zvino shoko rashe rakasvika kwandiri richiti rakanga rabva kuna ishe rikasvika kuna ezekieri rakati kudii shoko mwanakomana womunhu son of man profitira vaprofita vaisraeri vanoprofita hazvizobudi zvakanaka mune